Prynhawn da i chi gyd. A chroeso i'r cyfarfod hwn o'r uh, rhwydwaith heddwch, yr hen gymdeithas heddwch. Ac i fi'n cael y fraint yn y cyfarfod hwn o gyflwyno un i fi'n nabod yn eitha da. Ond ddim cystal a dylen ni, falle. Rhy dda, rhaid. Um, mae Mabon sydd yn mynd i anerch, um, uh, Rodri Mabon i roi enw llawn arno fe. Ac uh, mae Mabon yn uh, berson, mae i rieni fe yn falch iawn ohono fe. Oherwydd mae e'n hibi. A'r gwerthoedd sydd yn perthyn i uh, Eglwys Iesu Grist. ac 'yn ni'n hynod falch ei fod e yn barod i wneud rhywbeth ar y llais. Yy ac yy fi'n barod iawn i ganu emyn a canu bas os ydych chi'n... Yy Mae Mabon bellach, wrth gwrs, yn aelod o Senedd yn yng Nghaerdydd, yn cynrychioli Me- Meirionnydd Dwyfor. Yy n- sori, Dwyfor Meirionnydd.
Rhyw dair awr nôl o Gaerdydd i'r Waun. Ges i rhyw, rhyw dair awr felly i feddwl ac ystyried a myfyrio chydig am, am heddwch a, a Chymru a, a, a beth oedden ni am i draddodi i chi a, a sgwrsio efo chi. Am fwy o sgwrs ydy o'n fwy na dim byd uh, heddiw. Um, ac maddeuwch i fi os ydw i felly yn, yn yng nghyflwyniad yn, yn tynnu oddi ar ymhrofiadau. um, a'n trio cyflwyno ambell i syniad wrach sydd yn dod o'm mhrofiad i, ond hefyd sydd wedi wreiddio yn, uh, yn, yn y fframwaith um, wleidyddol sydd ganddo ni yng Nghymru. Um, a, a trio roi cyd-destun heddwch a heddychiaeth o fewn yn galluoedd ni yng Nghymru ac o fewn yr hyn da ni'n medru wneud yma yng Nghymru ar lawr gwlad. Felly dyna, dyna fras beth fyddai'n i drafod. Um, Ac felly, ar, ar y trên, o'n i'n meddwl, ocê, wel, beth yw heddychiaeth? Beth yw heddwch? Beth yw heddychiaeth? Ai, ai heddwch neu, neu heddychiaeth ydy'r weithred o wrthwynebu rhyfel yn syml? Ai dyna di heddychiaeth? Yntau, ai, ai gweithio tuag at gyflwr yn, efo absenoldeb trais ydy heddychiaeth? Ai syniad yn unig Yym, na ellir, mae'n gweith- gwi- gwirionedd i weithredu yn ei heddychiaeth. A be sy'n nharo i fan'na ydi bod 'na nifer fawr o bobl yn sôn am heddwch a heddychiaeth, ond pan fo nhw'n dod i faterion y rhyfel, mae'r farn yn symud. Felly, a'i syniad ydi heddwch mewn gwirionedd a bod bod o ddim yn bosib i weithredu o. Ond yn fwy na dehongliad athronyddol, neu hyd yn oed dehongliad o beth ydi ystyr neu diffiniad gair, Yym, mae'n angen mewn gwirionedd i ni edrych ar beth yw heddychiaeth ar waith ac mewn gweithred. Nid yr athroniaeth, nid yr ystyr, ond beth ydy heddwch ar waith. A, a dwi am drio, fel ni'n sôn, yn cymryd ni brynhawn yma rhyw siwrne yn y sgwrs yma i weld os ys modd edrych ar heddychiaeth uh, mewn ffordd ychydig yn wahanol i, uh, i'r syniad a'r cysyniad athronyddol. Wel, dwi ddim yn proffesu i fod yn unrhyw fath o arbenigwr. Pidwch disgwyl perle mawr, pidwch disgwyl rhywun sydd yn wedi gwneud doethuriaeth ac yn dallt y pwnc i'r dim. Dwi'm yn honni mod i'n arbenigwr o'r fath yn y byd, mond mod i yn heddychwr o argyhoeddiad a mod i wedi ymrwymo ac ymroi ym mywyd i i weithio dros heddwch, a hynny trwy ba bynnag ffordd allai, a dwi digwydd bod yn ffindio'n hun mewn sefyllfa breintiedig o wneud hynny efo platfform gwleidyddol. Wir, a'r gwestiynau mor astrus ag a hyn, beth yw heddwch, mi fydde fe'n ymhonus mewn gwirionedd i unrhyw un ohonon ni i honni fod yn arbenigwyr. Ac yn mynd nôl i'r pwynt gwreiddiol, yr hyn mae rhaid ni feddwl am ydy pwy sydd yn byw heddychiaeth? Beth ydyn ni'n wneud er mwyn gweithredu heddychiaeth? Fel gwleidydd, a mae dal yn teimlo'n rhyfedd iawn i ddweud hynny, yym, achos i fi oedd, oedd gwleidyddion yn rhyw bobl o fryd gwahanol iawn, o'n i'n edrych lan atyn nhw ac yn siarad ac yn gwastraffu lot o amser, o'n i'n meddwl oedd gwleidyddion amser ni fach, a droi'n weithredu. Um, mae rhai yn amcangyfrif, mae'r protest honno yn Llundain i mlynedd yn ôl oedd yr orymdeth mwyaf mewn hanes protestio yn hanes y Deyrnas Gyfunol. Miliwn a hanner o bobl yn cerdded y strydoedd yn gwrthwynebu rhyfel. Ond ar y pryd, os gofiwch chi, oedd o'n oedd e'n beth cynhenus iawn. Post, uh, y Mirror a'r Guardian a'r papyrau efo llythyrau pobl yn dweud na, ddylid fynd i ryfel. Dych chi'n cofio'r cyfnod yna efo'r holl bobl yna yn siarad allan yn dweud na, ni ddylid mynd i ryfela. Ond be ddigwyddodd? Aethpwyd i ryfel, yndo? Er gweitha y ton fawr yma o bobl oedd yn gwrthwynebu, dog mwya poblogaidd oedd y wladwriaeth wedi weld ers ddegawde, ac eto oedd pobl wedi mynd a gwthio'n ôl ni erbyn nhw gweud na, do'n nhw ddim eisiau rhyfel, Ond aeth Blair a Bush i ryfel. Felly, oedd, oedd yr ymgyrch gwrthryfel wedi llwyddo? Wel, mae'r dystiolaeth uniongyrchol yn awgrymu bod o wedi methu, yn dydy? Yndi, oedd, oedd rhyfel wedi digwydd beth bynnag, er gweitha y don yna o, o bobl oedd yn gwrthwynebu'r rhyfel. Mae'r dystiolaeth uniongyrchol yn dangos bod o wedi methu. Ac yn wir, mae'r dioddefaint yn Irac yn parhau heddiw, yn dydy. Mae yna bobl yn parhau i ddioddef yn sgil y rhyfel yna, a mae yna um, ryfela a lladd a cholli gwaed yn parhau yn Irac. Felly, ydy gwrthryfela, ydy gwrthwynebu rhyfel ar lefel boblogaidd yn lwyddiannus neu'n feth, fethiant? Wel, os na ni gymryd y long fyw, a da ni rwan i gemlynedd lawr y lein, 'da ni'n gweld bod rhyfel Irac wedi gadael ei farc. Mae gwladwriaethau ar draws y byd bellach yn llai beth maen nhw'n alw'n 'interventionist'. Mae yna lai o ymyrraeth milwrol yn digwydd mewn gwladwriaethau, o leia' gan wledydd y gorllewin. Mae'r gwledydd hynny oedd yn uniongyrchol yn rhan o ryfel Irac wedi cychwyn y rhyfel 'na, yr Unol Daleithiau a Phrydain yn benna', 'da nhw heb fynd i ryfeloedd mawr ers hynny. Mae'n ymddangos fel fod pobl wedi dysgu gwers. Yn wir, os edrychwch chi ar ddata Stockholm International Peace Institute, mae gwariant y byd ar bethau milwrol, fel cyfran o'r GDP, wedi disgyn yn sylweddol. wir wedi disgyn ers yr 1960au, lle roedd gwariant y byd ar filitariaeth yn tua chwech y cant nol yn yr 1960au, erbyn hyn mae yn tua dau y cant, a wedi bod yn disgyn yn gynyddol. Os edrychwch chi hefyd. Unol. Felly yr awgrym ydy, er bod ni wedi methu yn y frwydr honno gwrthryfel yn erbyn Irac ar y pryd, ein bod ni wedi dysgu, mae gwareiddiad yn dysgu, Pam? Oherwydd ein bod ni'n siarad, mae'r profiadau yma, 'da ni, ein Senedd ni yma yng Nghymru, mae gynnon ni yng Nghymru y gallu i osod y cwricwlwm, i arwain dysgu yng Nghymru a sicrhau fod pobl yn dysgu y gwersi pwysig yma. Dyna un peth. Does gynnon ni ddim y grymoedd yna i fynd a walsio amgylch y byd 'di pobl y Senedd ddim yn cael mynd i Davos, ag ysgwyd llaw efo gwladweinwyr mawr y byd, ni'm yn cael mynd i'r Cenhedloedd Unedig, i Efrog Newydd a siarad efo podiwm mowr a'r marbl gwyn yna, a trio annerch a ag argyhoeddi pobl o beth i'w wneud, pam na ddylen nhw fynd i ryfel efo hyn, llall ag arall, 'di Cymru ddim yn chwarae rôl yna yn y byd, yna den, eto. Ond, mae gynnon ni'r fraint llwyr fel aelodau etholedig yn y Senedd o o gael siarad efo pobl eraill ar draws y byd ar lefelau gwahanol. Y flwyddyn diwetha' o'n i 'di cael y yr y fraint a'r pleser o drefnu cyfarfod efo Llysgennad Palesteina yn y Senedd. A gwahodd y Llysgennad i ddod a cael sgwrs. Ma'n sgwrs ddifyr iawn o'r Llysgennad hwnnw yn trafod materion yy Palesteina ag Israel. Yna, rhai wythnosau wedyn, o'n i wedi cael y pleser o drafod efo Llysgennad Israel, trafod y, y materion yna. Wir, rhyw ddau fis yn ôl o'n i'n Llundain yn trafod materion heddwch a hawliau dynol gyda pobl o Bacistan, uh, Malaysia, Singapore, Hong Kong ac yn y blaen. Felly mae yna, mae gan uh, Senedd Cymru rhyw fath o, o ddylanwad yn hynny beth. Mae gynnon ni'r hawl i drafod y materion yma efo, efo pobl gwahanol. Ac da ni'n mynd ar deithiau. Ac o'n i'n siarad yn ddiweddar efo cyd-aelodau o'r Senedd, Darren Millar a Russell George, dau Geidwadwr sydd yn Gristnogion. Dwi'm yn gallu sgwario'r peth yn hun, ond dyna ni. Dau Geidwadwr sydd yn Gristnogion o argyhoeddiad, ac oedden nhw wedi mynd allan i Israel. Ac ar yr awyren ar y ffordd i Israel, dyma nhw'n Ysgrifennu cynllun, wel, mae hyn yn hawdd, o'n nhw'n edrych ar hanes Palestina ac Israel, yn edrych ar y Pike Sickert Line a mynd, o, ma, allwn ni ddatrys y broblem yma, pam bod nhw'n mynd i datrys anghynt? Ysgrifennu rhyw gynllun ar yr awyren ac yna mynd oddi ar yr awyren yn Tel Aviv, cychwyn sgwrs efo pobl yn Israel, mynd draw i, i siarad efo pobl yn Palestina, dyma nhw'n lluchio'r cynllun allan o'r ffenest, dweud, wel na, sgynnon ni'm syniad. Ac, ac mae'n wir i ddweud, tan bod rhywun yn mynd 'na a siarad efo'r bobl ac yn gweld beth yw'r drafferth sydd yn wynebu ar, ar, ar anghydfod, mae'n hawdd i ni uh, drafod y peth uh, yma, ond mae'n fater gwahanol iawn i, i gael datrysiad. Ond, ond mae Israel yn, yn, yn un diddorol iawn. Mae rhyfel Israel a, a, a Phalistina yn un difyr. Yym, ac yn rhan o hwnna, wythnos yma yng nghwmni y Parchedicaf Andy John. Ac Andy John yn sôn am, am i brofiad o'n mynd i Israel, ac yn dweud rhywbeth tebyg iawn, yn dweud, wel, ma, dydy o ddim yn hawdd. Mae materion rhyfel a heddwch yn Israel a Phalestina yn un cymhleth iawn. Ac os edrychwch chi ar, ar, ar uh, Israel a Phalestina, wrth gwrs mae yna hanes yna. Wrth gwrs mae yna dros 2,000 o flynyddoedd o hanes yna. Ond dan ni'n cael ein arwain i gredu mai mai problem sectarian ydy problem yy Israel a Palestina. Dan ni'n cael ein arwain i gredu mai problem hil ydy o, problem crefydd. Ond mae'n llawer, llawer iawn mwy cymhleth na hynny. Mae'n ymwneud â newid hinsawdd. Mae'r hyn sydd mynd ymlaen yn Israel a Phalestina yn perthyn yn uniongyrchol, i raddau mwy neu llai, efo newid hinsawdd. Da ni'n gweld pobl o Israel yn cymryd drosodd tir Palestina er mwyn cael tir gwell i blannu a a ffarmio, yn cael gwared ar uh, olive groves uh, y Palestined er mwyn iddyn nhw droi nhw'n dir ffrwythlon yn tyfu porfa. A da ni'n gwybod fod yr ardal yna o'r byd yn wynebu fwy o her amgylcheddol na nemor unrhyw ardal arall yn y byd. Mae disgwyl i ardal y Dwyrain Canol a Môr y Canoldir weld cwymp o 30 y cant yn y glaw fydd yn disgyn yno yn ystod y ganrif hon. 30 y cant o gwymp. Mae'n le digon sych fel mae hi. Bydd yr ardalodd yma'n cynhesu'n gynt ar raddfa uwch nag unrhyw ardal arall o'r byd. Wir, mae rhaglen amgylchedd y Cenhedloedd Uneg Unedig yn rhagweld y bydd Palesteina yn cynhesu mwy na 7 gradd Fahrenheit erbyn 2100. gyda lefel y môr yn cynyddu yno dros dair troedfedd. Mae'r sefyllfa hinsawdd ac amgylcheddol yn ganolog i llawer iawn o'r hyn da ni'n gweld yn digwydd yn yr ardaloedd yna o'r byd. Yn yr un modd, edrychwch ar Syria. Mae'n hawdd iawn i ni, yn dydi, bwyntio bys at erchylltra Assad, dyn dieflig, a does 'na ddim esgus, does 'na'm cuddio o ffieithdra yr hyn oedd Assad yn ei wneud, ond Mae yna gyd-destun pellach. Yr hyn dydy llawer o bobl ddim yn gwybod ydy, nôl rhwng 2007 a 2010, fe ddioddefodd Syria y sychder gwaetha mae erioed wedi ddiodde'. O'dd planhigion yn marw, o'dd ffermydd yn colli gwaith, o'dd ffermwyr a'u teuluoedd yn gorfod symud o'r tiroedd yno. A lle mae rhywun yn symud o'r ardaloedd gwledig i'r dinasoedd? Ac oedd y mudo anferthol yna yn Syria o'r wlad i'r dynasoedd wedi creu tensiynau anferthol, oedd yn ei dro wedi arwain at Assad yn cymryd y camau erchyll ddaru o wneud. Mae newid hinsawdd yn digwydd o flaen ein llyged ni. Yma, mae'n debyg y gwelwn ni fwy o dân yn y, yn y fforestydd yn yr haf, ac afonydd yn torri glannau yn y gaeaf. Yn yng ngwaith i, dwi'n gorfod trafod cynlluniau am beth i'w wneud ym Mhorthmadog. Dwi'n gorfod trafod Pwllheli, Borth y Gest. Wyddwch chi, Mhorthmadog er enghraifft ar hyn o bryd, maen nhw wirioneddol yn pryderu fod y dre yn mynd i foddi dros y 30 mlynedd nesa'. Maen nhw'n wirioneddol ystyried cael gwared o'r cob, a gadael i'r môr adennill y dir, oherwydd newid hinsawdd. Dyna i chi sy'n digwydd fan hyn. A 'dan ni mewn ardal, o ran hinsawdd, gymharol fwyn, os ystyriwch chi a'n cymharwch ni efo'r Dwyrain Canol. Mae hyn, meddyliwch yn Porthmadog rŵan, a dair mil o bobl yn byw yna, maen nhw'n mynd i orfod, os ydyn ni'n cario ymlaen a ddim yn gweithredu, mae pobl Porthmadog yn mynd i orfod symud o Port a ffindio cartre rhywle arall. Dyna di'r bygythiad, dyna mae y bygythiad yn Fferbwn, os cofiwch chi, heblaw bod yna gamau yn cael eu cymryd. Rŵan mae'r mudo yna yn mynd i greu tensiynau. Does gynnon ni'm tai yng Ngwynedd ar gyfer pobl. Does na'm tir i adeiladu tai. Wel, os 'di hyn yn drafferth yn mynd i greu tensiwn i ni yng Ngwynedd ac yng Nghymru, dychmygwch y sefyllfa maen nhw'n wynebu yn y Dwyrain Canol ac yn America Ladin ac yn Affrica oll yn uniongyrchol oherwydd newid hinsawdd. Mae 'na ryfeloedd yn cael eu ymladd heddiw oherwydd hyn. a 'da ni'n mynd i weld fwy yn y dyfodol. Felly, ydy heddychiaeth yn golygu bod yn bencampwyr newid hinsawdd? Ydy bod yn heddychwr mewn gwirionedd yn golygu y dylen ni wneud fwy i atal newid hinsawdd? Eto, mae gynnon ni yng Nghymru rymoedd. Siŵr bod chi gyd yn dilyn y newyddion ac yn gweld ac yn clywed yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn yr Wcráin. Dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi sy ar Instagram neu Twitter, ond mae 'na meme. Dych chi'n gyfarwydd, chi'n gwybod beth yw meme? Meme ydy rhyw fath o lun efo jôc arno fo. Felly newn ni alw o'n jôc. Ma' 'na jôc, ma' 'na meme yn mynd o amgylch yn dweud dwy flynedd yn ôl, Rwsia oedd ail fyddin gore y byd. Blwyddyn yn ôl, Rwsia oedd ail byddin gore Wcráin. Heddiw, Rwsia ydi ail byddin gore Rwsia. Dyna fel mae'r jôc yn mynd ac yn dangos sut mae pethe yn yn digwydd yn fanno. Mae ma jôc propaganda effeithiol iawn yn dydi? Ch'mo' mae'n mae'n gweithio ar sawl lefel. Uh, a mae ma jôcs, mae'r jôcs gorau'n gweithio oherwydd bod 'na ronyn o wirionedd uh, ynddyn nhw, yn dydyn nhw? Ac mae'r mae'r un yn wir yn yr achos yma. Felly pam fod byddin Rwsia mor wan ar hyn o bryd? Wel, na i ddim gogio mod i'n arbenigwr chwaith ar fyddinoedd na, na, na rhyfel. Um, dwi, dwi mond yn gwybod gymaint a unrhyw un arall am hwn i, uh, o ran militariaeth. Uh, a pidwch gofyn i fi am danciau na, na awyrennau neu cadfridogion ag yn fi, sgynnau i'n syniad am y pethau yna. Ond mi allai rhoi elfen, neu rhan o'r ateb. Mae Rwsia, fel pob gwlad arall, yn tynnu i milwyr o'u cymunedau tlota. Ac yn y rhyfel yma yn yr Wcrain, yr hyn da ni'n weld rwan yn fwy nag cynt ydy drafftio, Rwsia yn drafftio milwyr o'r cymunedau tlawd a lleiafrifodd ethnig Rwsia, yn Tatars, yn Bwriats, yn Iacwtiaid ac yn eraill. Dyma bobl sydd heb obaith. Pobl sydd wedi cael pob dim wedi dwyn oddi arnyn nhw. Pobl sydd yn dal i fyw o dan waddol imperialaidd Rwsia. A Rwsia a Moscow wedi cymryd a sugno pob dim, fel ma' gwlad imperialaidd yn gwneud, allan o'r ardaloedd hynny, i gyfoethogi hi'i hunan, ym Moscow a'r ardaloedd yna, gan adael pawb arall yn dlawd. A felly, mae'r bobl ifainc yma yn datards ac yn bwriats ac yn y blaen, yn gweld nad oes cyfle arall gynnyn nhw, nad oes gobaith arall ynddo. Yn eu tlodi, maen nhw'n troi at y fyddin i gynnig rhyw fath o waith, i gynnig rhyw fath o ddyfodol ac incwm iddyn nhw. A mae'r un yn wir gynnon ni yng Nghymru, yn dydy? Mae'r ystadegau'n dangos fod y fyddin ym Mhrydain yn recriwtio yn yr ysgolion yn yn hardalodd tlota ni, yn benna yng Nghymru. a pobl ifanc sydd heb llawer o obaith sydd yn mynd ac yn cael eu recriwtio. Mae tlodi yn ganolog i sut mae'r fyddin yn gweithio, mae'n ganolog i achos dros ryfel. Er mwyn iddyn nhw fedru ymladd i brwydre, mae'n rhaid iddyn nhw gael personél, mae'r personél yna yn cael eu recriwtio o'r ardalodd tlotaf, maen nhw'n cael eu recriwtio oherwydd tlodi. Mae'r un patrwm i weld ar draws y byd. Ond gadewch i ni edrych ar dlodi mewn modd gwahanol. Dwi'm yn gwybod os ydych chi wedi gweld cyfres ar y bbc yn ddiweddar o'r enw uh, y Troubles, uh, Spotlight on the Troubles ar y bbc iPlayer. Ydych chi wedi gweld o? Ydych chi wedi gweld o? Na, mae'n wych. Ewch i bbc iPlayer, chwech rhaglen yn, yn edrych ar chwech y talaith Ulster yn Ngogledd Iwerddon. Ac dwi 'di... dwi'n rhyw dipyn o o fyfyriwr ar hanes Iwerddon ac wedi darllen dipyn ac os edrychwch chi ar Derry er enghraifft ac os ewch chi i'r Bogside a trafod, a mae'n dangos hyn yn y gyfres, a trafod efo pobl y Bogside yn Derry pam bod nhw mor flin Eto, ni'n mynd nôl i'r cwestiwn, mae pobl yn sôn mai mai problem sectarian sydd yn Gogledd Iwerddon, mae'r Catholics yn erbyn y Protestaniad ydy o, neu neu'r cenedlaetholwyr yn erbyn yr Unol Ieithwyr. Mae'n llawer iawn dyfnach na hynna. Siaradwch chi fo pobl y Bogside, a mae pobl y Bogside yn ddigon clir yn esbonio i chi, nôl yn y 60au a'r 70au, oedd gynnyn nhw ddim bleidlais. Oedd gynnyn nhw ddim hawliau yn y Bogside. achos doedden nhw ddim yn berchen ar eu tai i hunain. Mond perchnogion tai, mond perchnogion eiddo oedd yn cael y bleidlais. Ac pobl y Bogside, oedd y dynion yn benna, bryd hynny, yn ddiwaith, yn llwyr. Ac oedden nhw'n edrych dros y ffoil ac yn gweld y gymuned arall ac yn eu gweld nhw'n yntau ychydig fwy moethus, yn gweld nhw'n gweithio, ac yn gweld nhw'n pleidleisio, ac yn eu gweld nhw'n pleidleisio dros eu diddordebau nhw. Tlodi. Oedd tlodi ar waith yn ganolog i'r Troubles yna, i'r trafferth mawr nath arwain at dros 2,000 o bobl yn marw yng Ngogledd Iwerddon. Felly, tlodi ag anghyfiawnder. Mae hwnna hefyd yn ganolog i ryfel ac yn ganolog i ddatrysiad ar gyfer heddwch. Felly, ydy o'n iawn i ni ddweud, os ydyn ni'n ymladd i gael gwared ar dlodi ein bod ni'n heddychwyr? Mae'n gwestiwn. Na, dydy o ddim yn yn glir, ond mae'n rhan ohono fo. Ac eto, mae gynnon